Amoto lwak o weng tutwalle one leb amoto wu lwak me kumalo me Uganda wamoto wu atye kany wan ki lamera madit nyinge kilwongo ni Judith Obinna pol kare wan wangeyo ni Judith Obinna me state house. State House. En dano tye owaco ne kumeno. Judith obinna me State House. Uh, tin an ao bot lamera madit. Tin nino dwe pyero aryo wi acel uh, me dwe me apar mwaka alip aryo pyero aryo wi angwen akelo

guro luwer kacel dok weko luwer pe bedo luyela pien dano obedo wai wan luwer wan luyela wan luwer wan luyela ci an awaco ni wek wan luwer pe wabed luyela i kom lutela nyo i kom ngat mo keken nongo mitte ni wan luwer omyero wabed engaged i kom activities, activities ma twero nyano lonyo i cingwa, activities ma romo loko kwowa, omyero wabed jo ma watwero nongo hope onyo gen ki i kom gin ma nongo dul mapadi padi kacel ki lutela kacel ki kit ngat mo keken twero minone towards development pa bulu wek wan bene wanong transformation ma atir so an ka o i state house nongo abino ka kelo kwena pa boffa awards watye ki lutino anyira ma komiti cani wan watye ka gurogi. watye ka guro lutino anyira kacel pien angeyo ni wa ladit lobo bene en macalo president me Uganda en maro ni gin mo keken ma kitimo omyero olok kom gender kinen ni tye iye, moni aye miti pa ladit lobo ci oweko aringo abino boti Lumegini matino gitye gang ka ca, gitye ka mito nenone ni kwogi olokke. Dong Boffa Awards ma an acako kacel ki tim ma ka megwa, wabedo i Lango sub region i Lira, wabedo ka nywako tam i kit me nenone ni bulu kiloko kwogi dong wan watye ka kuro contribution ma megi, contribution is not necessarily ni myero obed cente keken. tammi, kwenani maber pi wan kacel ki guidance ma nongo mitte. So tin watye boti, atamo ni an apwoyo in me jolo wan, an iya yom. Kwena ango ma in imiyo bot Boffa Awards kacel ki luwer me kumalo me Uganda kacel ki Uganda at large? Apwoyo lamera Judith.
Amito apwoyi tutwal omera matidi bot mego tim. Bedo me yomcwiny matek tin me in me bino i opic botwa me kelo kwena maber ma make ki lok kom Gopher Awards. Kono abedo ka winyone gire ki i teng piny ni onongo wucako timo gin eni. Ah, Gopher Awards Idea ne idea ma tye maber me kelo kero bot bulu. Kit ma dong i oo kwede botwa kany-nyi wan dong myero wayiny yo kit me miyo capot. Watye ka neno ni luwer myero gunong capot ma tye atir atir ma ka obedo cawa-ni kit ma in dong ikato kwede dong wabinongo yo ma gamente twero donyo bene iye me neno kit me yenyo diro ma myero wao kwede bot luwer mapadi padi ma kibiketo gin i groups egini ducu. Wa miti ni wa welcome idea me Bofa Awards i office wa kany. Me acel dong wa miyo tam moko ni myero ki co coc ma myero ocit direct bot ladit won lobo me niango en ni mobilization en ma kitye ka tiyo ne ni kitye ka timone pi luwer Boffa Awards tye pi luwer me Northern Uganda Awolowo ento kit macalo aloko kwede ki omera obedo ka tyet ne ni kibitimo regionally, region ki region wek kinen ni kony me Boffa Awards ni oo bot luwer. otito bene lok kom jami macalo copyright ma mako lok kom luwer kit me protecting kede wer pa dano ego ni weng myero wanen ni waketo wa subjecting in the proposal ma myero dong ki co ma an dong kobedo ica ni aloko wan ki boss me ku team ni myero ki ket jami egi ducu i coc ento wabibedo ki support ma lamal i kom lok man me Boffa Awards me making sure ni jami ma gamente tye ka temo tinone pi bulu tutwale i kumalo me Uganda dong kong dong myero watiyo matek wek jami egini o bot bulu. Initiative eni ni initiative madit ah, maber, pe gino mo ma dok titidi tutwal ento ka waneno ni vision me Boffa Awards eni ni waketo i tic, ci watye ki watye ki watye ki hope gen moni ni tye ni olo gin mo olo obugira bi o bot bulu amiti ni akwa luweko ducu me supporting bofa awards iyo malamal.

Dong en ma wan obedo kacel-li dong wacako tic woko iye. Dong wacako tic woko iye, pien dong waloko woko lok ka waraga dong pe gitye ka coyo proposal ki i oficwa kany be pud pe gukato woko dong gitye ka typing gitye ka miyo waraga dong obidong botwa kany. Ci dong wan wacako moving iye motmot ki motmot ki motmot. Amito apwowu dok amito ajol wun weng i Bofa Awards. An ma aloko-ni abibedo physically there, koma obibedo tye. me making sure ni gin eni otine dok me making sure ni wa guiding youth through Bofa Awards me o i wealth creation. Wamito lonyo i jeba pa bulu. Wamito dong real actual cente ma gamente loko iye i jeba pa bulu. Amiti ni apwo in tutwal boss mic uh, pi bino me kelo tam maber i kuman ma tamme eni wan bene wabicwalo bot president wek en onge ada ni Boffa Awards myero en ebed part and parcel of it me dok me konyo wan. An amito pwony. Apwoyo matek lamera Judith Obinna, awinyo ite awinyo ngur ngur moni ni wutye ka yubo
Marathon. Eh, wa, watye ka yubo marathon. Watye ka yubo marathon bene pi bulu ki pi jo mutegwu. Ma nyuto ni mara- marathon wun eni, wan watwero bedo part of the marathon. Luwer weng oko myero gubin ka ngwec. Wutye ka winyo ne we? Marathon tye i nino dwe pyeradek Me dwe me apar acel, wabibedo i Kaunda Grounds, wabingweco i Gulud City. Wamito ni lutino me bodaboda ducu, luwer ducu, dano weng tekki dong gupu ni twero. Wil tracksuit, icak dong jogging.
Ber dok cak dong jogging i cawa-ni. Ber, opwoyo.
An ya yom. Lumegini matino, lumegini matino ma watamo ni myero. Our Encouraging gin inge dano obedo ki leb mapol tutwal i kom luwer ma mon. Dano obedo ki leb mapol tutwal ma giloko leb ma, ma, ma, maraco ma in ingeyo. Kadi wa wan co bene i wer kiyitowa nyo kitamo ni wer obedo gino mo pa dul mo ma konygi peke dong. Oh,